Хәзер инде башта шушы фазыйләтләрне, үткәнче фазыйләтләрне, нинди фазыйләтләр бар икән, белгәнче башта безгә белергә кирәк, нәрсә ул тәүхид, аның мәгънәсен. Һәм тәүхид сүзе, гарәп сүзе ул, аның мәгънәсе, телдәге мәгънәсе, нәрсәнедер бер дип табу, бер дип санау. Бу аның телдәге мәгънәсе. Аның шәригатьтәге мәгънәсе Аллаһ Субханәһу вә Тәгаләне берләү. Аңа хас булган әйберләрдә, Аллаһ Субханәһу вә Тәгаләгә хас булган әйберләрдә аны берләү. Ул аңа гыйбадәт кылуда аны берләү, аның Раббы барча мәхлукатларның, галәмнәрнең Раббысы булуында берләү һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне исем, сыйфатларында берләү. Бу аның шәригатьтәге мәгънәсе. Ягъни Аллаһ Тәгаләне Ул гына гыйбадәткә лаеклы, Ул бер Үзе генә гыйбадәткә лаеклы дип тану, Аның галәмнәрнең Раббысы, барча мәхлукатның Раббысы булуына бер дип тану, Һәм Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә нең исем-сыйфатларында Ул бер Үзе генә шушындый камил исем-сыйфатларга ия булуына ышану, бер дип тану Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләне. Һәм тәүхид хакында бик күп аятьләр һәм хәдисләр, моның дәлилләре бик күп, бәлкем, Коръәни Кәрим тулаем Ничек моның хакында Ибнул Каим рахимаһуллаһ әйтте, Коръәни Кәрим тулаем тәүхид турында диде. Шуңа күрә моның хакында, тәүхид хакында аятьләр бик күп һәм бу аятьләрнең кайберләрен инде әйтеп узарбыз. Шул аятьләрдән күбебез белә торган

Рәхимле һәм рәхмәтле булган шушы Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләдән гыйбадәткә лаеклы һичбер зат юктыр. Шулай ук Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә Худ Худ галәйһиссәламның кавымы хакында Хәбәр итеп безгә шушындый аятьне иңдерде, Калу әҗи'тәнә линә'будәллаһа вәхдәһу вә нәзәра мә кәнә я'буду әбә'уна. Һәм алар әйттеләр, ягъни Һуд галәйһиссәламнең кавеме әйтте, Әй Һуд, син безләрне бер Аллаһыга гына гыйбадәт кылырга дип боерырга килдеңме? Һәм аталарыбыз гыйбадәт кылган сынымнарны калдырыгыз дип әйтергә килдеңме? дип, аңа әйттеләр. Безгә вәгъдә кылган газабыңны китер, әгәр дә дөрес сөйләүчеләрдән булсаң, дип, аңа шушындый сүзләрне әйттеләр Худ галәйһиссәламгә аның кавеме.

Безнең белән сезнең арада мәңгелеккә дошманлык һәм ачу барлыкка килде, ди, хәтта Аллаһ Субханәһү вә Тәгаләнең берүзенә генә иман китергәнчегә кадәр, дип. Һәм менә шушы аятьләрдән без аңлыйбыз, бу аятьләрдән аңлыйбыз, тәүхид ул, Аллаһ Субханәһү вә Тәгаләне бер дип тану, гыйбадәтне аның берүзенә генә сарыф итү, багышлаудыр. Бу Коръәни Кәримдә килгән кайбер аятьләр генә. Ләкин әгәр дә карыйбыз икән, Коръәни Кәримне укыйбыз икән, аның аятьләре хакында уйланабыз икән, фикер йөртәбез икән, бу аятьләр, тәүхид аятьләре бик күптер. Һәм шулай ук Пигамбәребез саллаһу алейһи вә сәлләмнең сөннәтендә дә хәдисләр килде, тәүхидне аңлата торган, тәүхидне бәян итә торган хәдисләр бик күп килде. Һәм шуларның арасыннан Ибн Гомар радыяллаһу анһу риваять итә торган хәдис, Бухари һәм Муслим җыентыгында, сахих хәдисләр җыентыгында килә бу хәдис. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте ди, Буниял исламу аля хамса. Ислам дине

Ибн Аббас радыйаллаһу анһу шулай ук риваять итеп китерә икенче бер хәдисне, бу хәдис Бохари һәм Муслим хәдисләр җыентыгында килгән. Ибн Аббас радыйаллаһу анһу әйтә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм Муаз исемле сахабины Йәмәнгә җибәрде, ди. Йәмәнгә дәгъват белән кешеләрне дингә чакыру, максаты белән Йәмән җирлегенә җибәрде һәм шул вакытта аңа шушындый сүзләр әйтте, Дөреслектә син, ди, китап әһелләреннән булган кавемгә, кешеләр янына барасың, китап әһелләренә, чөнки ул вакытта пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм ислам динен таратканда Йәмән җирлегендә,

Синең сүзләрең Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне берләүгә, Аллаһ Тәгаләне бер дип тануга чакыру булсын, диде. Һәм әгәр дә алар синнән моны кабул итсәләр, моңа ышансалар, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аларга тәүлегенә биш намаз билгеләгәнен, фарыз кылганын аларга җиткер, хәбәр ит, диде Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм.

аларның байларыннан алына торган һәм фәкыйрьләренә бирелә торган буладыр дип, аларга җиткер, Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә аларга шушыны фарыз кылган, билгеләвен аларга җиткер, диде. Һәм әгәр дә инде алар моны да кабул итәләр икән, моңа ышанып, шушыны үтиләр икән, бу алардан Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә билгеләгән шушы зәкят, малын, шушы малларыннан бу зәкятне ал, ди, һәм аларга якын булган, алар өчен кыйммәтле булган малларыннан саклан, ди, ягъни уртача булган малларыннан зәкятне ал, ә түгел начарыннан һәм шулай ук түгел алар өчен кыйммәтле, алар өчен кадерле булган малларыннан.